Yes, u bat iżżewġt. Sewa. Fil-64, eh, kellek 64 u kellek 24 sena, ġej. 24 sena. Sewa. Il-mara, it-tnejn konna għadna kemm ħirġin, jina ħirġt mill-kulleġġ u l-mara ħarġet mill-iskola. Kienet u kienet emergency teacher. Sewa. L-iskola tal-Zurriq. U żewġna. X'kien jisimha? Ivet. Yvette. Mietet, mietet għaw tlet xhur għaw, Diċembru. Kienet għadda tajba ta' ġiri smart sa' l-axħar u dana. Eh, we had a good life. Obviously, eh, dejjem ikun hemm daqsxejn ups and downs. Eh, we were total opposites, jena I am the eternal optimist u di dejjem tibsa. She was a, like a little bit of a fitta, li ma ngħidlekx. Fitta xi voliri? Eh, fitta meticulous f'kollox, ġifieri, mm-hmm. fil-biesa, fil-dar, pinna. Meta ngħidlek pinna, you know, Ma toħroġx biex niċċajta, kont ngħidilhom lanqas nista' nidħol norqod fis-sodda, norqod fl-art biex ma nkemmilx l-iżgħar, jiġifieri dak. U għall-aħħar inwaqqa' xi daqsxejn fuq l-ingravata jew da, traskurat, insomma. Jiġifieri, so anyway, she used to keep me on my toes, anke hemmhekk x'ilbist, x'tmur dik ma taqbilx xi da, jiġifieri kellha kellha kellha taste. X'impatt kien ikollha fuqek din it-tip ta' kritika? Obviously, ġifieri l-ewwel nett in society kont tista' tippreżenta fejn trid għax kienet mara sabiħa. Le, ma meta kont tisma' lil dil-mara tgħidlek, kemm int traskurat. X'kien jgħaddilek minn moħħok? Kienet tweġġagħlek l-ego jew kienet tgħid. No, no, no. Mela tgħidli di għax ħadd toħroġni ta' nies. Le, kont ġifieri, ejja għax kont daqqiet kienet tkun qed tilbit too much, għax fit-taġni żejda Virgo, u l-Virgo jgħidu li huwa għandhom dak it-trait. Incidentally, dejjem kont nixbdilha saqajja biha l-Al-Qaeda, 9/11, tu ħabba fiha x'hi twieldet f'Settembru 11 September, imma l-Amerikani jaqilbu ġifieri, hi, she was 9/11, 11th of September 1942. Twieldet hi. Twieldet, eh. Għattilha dan nħabba fik vintawa biex to commemorate your birthday, anyway. Le, baqgħet tajba sal-aħħar u waħda li impressjonatni ftit ilu. To commemorate your birthday. U li impressjonatni ftit ilu, ħadt il-karozza tiegħi eh meta konna kienet bdiet qisha ma tiflaħx bdiet bil-bidu tal-dala kont noħorġu kuljum għamilna sena. Noħorġu kull nieklu kuljum kien jum li kważi ta' tiddejja għax ma tibdix anyway kont mawx restorant nista' nagħmel guide tal-ristoranti bil-kummenti kollha. U bad kienet tajli dil-karozza sa mhux biex ngħid x'għandi, biex xi ċoqlajta Mercedes qed taqbeż. U le xed taqbeż dak it-toroq, it-toroq dawk mhux le qed taqbeż il-karozza. U eh, ħatta konvenzjonant il-mekkanik għal xi ħaġa oħra, għal isma' li naħseb trid tbiddilha l-ball joints jew xi ħaġa u veru sure enough ġiet veru smooth. Sfortunatament ma kienx għadha ħajja għax kieku għattilha Murara x'kienet tara, jiġifieri she had, rajt, jiena suppost raġel u jien kont ninduna, jien kont nikkontradixxiha, ngħidilha t-toroq. Actually she was right. So hemmhekk biex nurik anke pereżempju. Tafa l-istorja tal-piżella u l-prinċipessa? Għax fija tfakkarni, ma nafx fuqiex l-istorja. Li, insomma, il-kruks tal-istorja li eh. kienem dil-prinċipessa li anka meta tefawla ma nafx kemm il-saqqu fuq xurxin u tefawla piżella taħt daw is-saqqiet kollha eh. xorta se tħoss il-piżella. U eh. tfakkarni ħafna f'din l-istorja li qed tgħidliet. Hi ġejja minn sfond minn familja ta' nies fin-negozju. Le, le, l-papa tagħha kien eh, accountant aw awditur mal-gvern Imbagħad meta kien laħaq. Dawk preċiża ħafna special auditori. U mbagħad meta kien irtira bil-ħarġ bil-pensjoni kien daħal magħna u kien jagħmel li xogħol ditta. Però qed nara di l-istatwa tal-Madonna u qed fakkarni f'inċident ħelu gustuż. Da fil-bidu Meta żewwiġna jiena kont il-kappara, kien għadu m'hemmx djar fil-1962, kien hemm it-tank tal-gass tiftakru inti jew you were not born anyway. U anyway, u konna ngħidu night prayers in naħa u in oħra ngħidu u ngħidu l-preghiera qabel ma nordu, what a good boy ta' kont ta' ġifieri. Intu l-mara ġifieri qabel ma tordu ngħidu t-talba. Ngħidu t-talba. U darba qaltli X'qed tgħid it-talba tiegħu qed naqtilha u di tidħaq għax qed niftakar ħa norqod nistrieħ nofri ruħi għall-erwieħ, ħa norqod u nirpoża nofri ruħi lil Santa Roża. U di Santa Roża min hi? Issa Santa Roża, le le Santa Roża l-Palmeritani hemm Santa Rożalija. Tista' tiċċekkja din, għax del pet l-insejt ġviri, ommi kienet tajdili. Pero ġej għal pont ieħor, u ta' jgħatek, u ta' kelli statwa bħal di, ikbar imma, u f'da waħda di, nara bending. Madonna, xiex ġara? Qed noħlom u. Le, nieżla, nieqgħod u sejr hekk. Għatla, ejja tara sew anka hi. Inżilna għal kubtejna t-tnejn, irroddu s-salib, għadna ta' miraklu, u nieżla din, nieżla. Issa, can you imagine this bending down? Insomma, li ġara da, kellna waħda magħna, Kienet tfisser l-affarijiet għamiltilha l-kollha u bisħana tal bisħana tal-lampa imma tnajlek blajnija blajnija blajnija sal-aħħar, eh? Umbat eh, kien hemm sikwi l-oħra kelli manager ta' ditta darba konti għat l-Ingilterra u zamma zamna għandu u meta ġi Malta miflok lukanda poġġejtu d-dar, you know, it's more, xizmu. U da, Mr. Gjuċet, jieħu l-kafe u t-te, u dil waqqa l-kikra fuq. It's not my fault, eh, baqa bil-handle. Is-seftura kien tkisser kollox, xi tinkullaw bis-sħana tal-da, waqgħet il-kikra u baqa bil-handle ġo ġo x'isima. Dawna inċidenti li li li kollok ta' da. Kun hemm momenti eh, sbieħ, eh, life, as you know, is a roller coaster, eh, pero we survived, we survived. Two opposites, tajjeb, Um, oh, I think we, my wife was 81, which is quite a good ġismu. Jena, kienu jgħidu li għax I spoiled her. Yes, I did, and I'm proud, proud of it. Għax eh, tixti u dal ġifri eh, kienet toħroġni, kienet mara veru tal-affari tagħha, no, no, no ċajte, eh, jek tara. Taħsibha ġifieri allura timmaġina u hekk ikun hemm ġifieri warajha, bat eh, dejjem kienet serja ġifieri. Tidher mara serja. Imma tafex meta tara. U dinjituża u sabiħa. Yes, yes. Għax rajt ir-ritratt tagħha jena. Which is very difficult li so eh, you know għandi memorji sbieħ. Life that we lived, we lived well together. Sifirna, ma jlek xamilna ġifiri, so had a good life, you know. So. M'għandix regrets. Illum għandi dispjaċir wieħed kieku kieku kelli nerġa' x'ismu. Jiena I was not brought up in a loving atmosphere fis-sens li daw li hello darling u da jew I love you. Insibha bit tqila biex ngħid ċertu diskors. U din taf int bħala qed tiġi pereżempju forsi qatt ma kont ngħidilha isma' kemm int sabiħa. Ma kienx kont inħossha li ma forsi ma kontx ngħidilha. Kienet kienet titloba minn għandek li tgħidilha. Imma qatt ma tgħidli hekk kont iħossni jistu skom għax ma drajtx. Tifhem. U bat forsi jkun hemm xi waħda ngħidilha how nice. Dika ħażina diku. Dik dik hija mbagħad. Eh, yes. Eh, li li. Issa ma nafx, ġifieri it's it sounds bad, it sounds bad. Ma mhux hekk ma mhux toħroġ li. Però però temmen li kontu tinħabbu? Yes, koku you survive. Issa. Cheers, Benjamin. Viva. Issa ħanajlek, l-imħabba, l-imħabba, eh, l-imħabba mux imbilli tu għattajdela I love you, alright? L-imħabba edha li meta tiġi assi unno and the going get stuff, alright? Sptarijiet, tobba, affarijiet, mux għod nitħol dettali ġviri, kemm she had, a, my wife had a few bumps, Ok, apparazzjoni Finland, Milan, Londra, ġifiri, ma xwe. U I was always there to support her, tifhem ġifiri, u dejjem zammejta, xismu, kienem daqxej ta' niftakar, mux incident, taf eh, meta jamlu l-kards għaw, we had the same like joint account, għala meta kienet tkun tixtri, jidħol il-messaġġ u kont naf xed tixtri. Għamil ma tidħol, kif tidħol, xi xtrajt. Għax fej mortant, fej taf. Ta' xi ġifiri, ma xiena s-sistema. Mela, tlaqna?